Just kemm nurikom li fl-aħħar għandna kważi kollox fejn tidħol iż-żebgħa Frenxiex u l-prodotti tagħha. Ehm, L-unika kulur li m'għandniex bħalissa huwa il- l-Old Blue Eyes, kemm il-kbir u kemm iż-żgħir. Jiddispjaċini għal dawk li diġà bbukjawh, imma għad fadlilna ftit ieħor x'nistennew. Imma il-kuluri l-oħrajn diġà qegħdin hawnhekk u qegħdin jistennewkom. Mela, ħandur ftit ħanurikom x'inhuma l-affarijiet li għandna ehm, u l-kuluri li konna vera qegħdin nimmissjaw. Tlaqna. Mela, hawnhekk għandna il-kuluri kollha ta' l-alfresko li vera konna qegħdin nimmissjaw ukoll. Għandna d-Dazzle Me li kien ilu ftit mhux ħażin nieqes, dawn huma l-kuluri l-oħrajn, kuluri vera sbieħ. Għandna l-Greyhound ukoll wasal magħna. Għandna wkoll l-ismaġġ li konna kważi xarej ma naraw bot minnu. U wkoll għandna il-famuż Wise Old Sage Konna ħafna jenna nistennewh, għandna ħafna bookings tiegħu, ġifieri ma nafux eżatt kemm ħa jifdal. Imma intom ejjew eh, il-ħanut tagħna ħa taraw x'għandna eh, available. Eh, hawnhekk għandna l-laser range li għandna l-horn blower reġa' ġie magħna wkoll u għandna dawn iż-żewġ kuluri. Bażikament da huwa il-wedding cake U dan huwa il-whitey white. Naf li dawn huma żewġ kuluri vera popolari, apparti d-deżilmi, il-bojod dejjem jimxu ħafna, imissa nistgħu ngħidulkom li għandna kollox hawnhekk. U wkoll għandna is-selezzjoni mill-Artisan Range għandna il-kuluri kollha wkoll, ġifri jekk hemm xi kulur li lilkom vera joġobkom, tistgħu tużawh Fuq l-għamara tagħkom u mbagħad kemm tissiljaw jew bil-finishing coat jew bil-wax. Issa ħammorru ftit għall-vetrina u fil-vetrina hawnhekk għandna wkoll għandna l-waxes kollha qegħdin magħna. Hawn naraw. Għandna wkoll il-frenxin sokkjati wkoll bil-kuluri kollha tal-frenxin. Pniezel għandna wkoll għandna il-krekil Armajna wkoll b'naqra mhux ħażin finishing coat għax nafu li dawn huma vera popolari bħala eh, bħala sealer u jintuża għal ħafna ehm, affarijiet oħrajn. Għandna video fuq YouTube jismu 8 uses of finishing coat u hemmhekk tkunu tafu x'tistgħu tagħmlu b'dan il-prodott li aħna ngħidulu il-ħalib maġiku. Għax kollu il-ħalib meta tużah imma mbagħad jiġi trasparenti. U mbagħad għandna il-bottijiet iż-żgħar hawnhekk u inklużi wkoll eh, tal-alfresko għandna l-kuluri kollha barra l-old blue eyes. Il-kuluri kollha qegħdin hawnhekk tistgħu ssibuhom għalikom li jintom krafti u tagħmlu proġetti żgħar, dawn il-bottijiet ta' żeba huma huma ideali għalikom anka biex tistorjawhom eh, u biex issibuhom għal użi differenti. Ħanerġa' nfakkarkom malajr Jekk il-bott taż-żebgħa jkun iebes wara li tkun użajtuh, ħalaqtuh u storjajtuh, kemm tħabbtuh tħabbtu fejn hemm it-tapp biex taqalgħu s-sealing u mbagħad tiftħu b'mod normali. Għandna wkoll ix-sugar soap kif qegħdin taraw qiegħed jistennikom hawnhekk. U fl-aħħar u mhux l-inqas għandna l-vetrina tal-wall paint armajna sew bil-wall paint din id-darba ġifiri għawek tistaw issibu l-kuluri kolla għanna u koll il-sample pots tal-wall paint nixtieq nfakkarkom li l-wall paint tistaw tużaw mux bissal fuq il-ħitan imma tistaw tużaw u koll biex tizbaw la mara bih jekk għandkom proġetti kbar tistaw u joġobkom kulur minnom tistaw tizbaw bihom. Kem bil-wall paint għax huwa ċok Eh, huwa water based imma huwa chalk paint, ġifieri tistgħu tużawh eh, kif tixtiequ intom. Għandna wkoll it-trim paint dawn huma l-kuluri kollha ta' trim paint l-istess. Dawn tistgħu tużaw eh, tużawhom biex tisbaw l-amara tagħkom. U id-differenza hi li jħalli dik in-naqra xeen, jiġifieri ma jiġix matt imma jkun naqra jleqq. Ma jleqqx ħafna, jiġifieri mhuwiex gloss, imma il-finish tiegħu huwa satin. U għandna mbagħad il-famużi kuluri tal-limited edition tal-alfresco. Għandna l-after midnight, għandna l-Constance Moss, Għandna il-hot lips u għandna l-famuż l-iktar wieħed li huwa popolari bħalissa li huwa il-mermaid for a day. Kuluri vera sbieħ u ma jiddispjaċikomx li eh, tużawhom u ssebħu l-ambjent ta' madwarkom. Mela, jina minna ħati għajda, sekkem najdilkom saħħit eh, u nintaqaw il-ħat li ġej pal kun l-artaħat għal episodju ieħor fuq YouTube ovvjament fuq il-YouTube channel tagħna li jismu Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe. U nitaqgħu wkoll għal dawk li jixtiequ jiġu jixtru affarijiet minn għandna nitaqgħu il-ħanut. Saħħiet!